Salam mähriban agzalam. Bu gün ine men ballydym bilen ahyry ýanly köýnegiň biçilişini size görkezmekçi.
Ine. Aşyrymyz. Şu wagt şu matamyz ine iki epilgi. Iki epilgi Gunça.
Seret, iki epilgi. Iýni mataň 1.40. Boýum 2.20. Şol maňa çykýar. Ha. Meňem boýum 1.62.

Iniň standart diýdiňdä sen he. Kim bolanda da inim şu aşirini 38 santta alýas he. Aha.
Juda daýaw bolmasa egni. Şonda gowja ylaýjak oturýa münenogam düşenogam he. Mende bir kyrk iki zat geýýänine boýuny şol ipini bilen bir elli alýas. Boldy bu nime zat taýýar hä.

Nu on bir mi şinda he şol. Ha plus minus ha. Yok bundan etdiga şundan etdik. Muna ýigrimi. Muna ýigrimi. Mundan bärigem on bir bolmalydy ana on bir. I munymyzam on bir.

Men bara. Kyrk ýyl uzyn edip geçiripmi şeýle ýanlaýyn. Elli, elli iki zadam alýan, hawa uzynja ýeň bolsun. Şeýlemi? Hawa, elli iki alaýaly. Onda elli iki däl, işe o zady bilen elli dört alaly epini bile. Hawa. Uzyn ýeň, hä? Hawa, uzyn ýeň bolsun-da, ýanly köýnekmi, ýeňinem uzyn edeli. Çykýamy? Çykar-a. Hawa. Elli dört aldy. Bolan içe nirsa urmasyza molýa. Çil urmasyz ana.
Indi şu nähili o zat edýän indi. Boýun allyk. Häzir indi bu 30 münýän. Şu daralyp gidýän ýerine diýjek bolýanlar. 60. Indi şuny 30 şeýle gidýär. Aý bu labap şey zat ekeni. Eýleki de bar ölçeg çykaryp zat edip ýörenden. Aha. Indi şu iki indi meni gyrkyp aýyrýar. Hawa, hawa. Meni iki etýär.
Indi Häzir aslynda srazu şeýle 40 kwadratny- kaýaly. Bol kyrk kaýasy, indi aslynda şeýle kwadratny alyp Hawa. etseň bolýa.
A men ol öwredenden aýry şu taýjygyny azajyk kak budka bytyçka şöýleýin şeýdip durmaz ýaly. Hawa. Şu taýdan şum ýatjak oýýa. Bilýäňmi spusçenli ýeňde azajyk oýýa. Hawa.
Şol ýaly bir

Elli tördi.
Indi taýyn, eýe, meniň. Mhm. Ýa. Men kesäýinmi? Daway men keseýin. Aljakmy? Indi öňçünden keseýin. Hawa, hawa, kesiber. Kesip bolany soň egnini oýas aşak bilýäňmi? Oýmala. Obyçny köýnekde aşak şeýle şony kesip bolan soň oýmaly. Hä ony etmeli. Hawa hawa.
Şu çyçy da bar. Hawa.
Bärkisi. Men ilki tikemde oýman tikipdirin şony we açyk galyp durýa. Hä hä. Ondan şu goltugyň ýany telkerip aşak düşýän eken. Soň näme söküp düzetdiňmi? Çalaja hawa. Ýakany oturdam soň ýeňini oturdam soň sökdüm. Hä hä.

Özüň gönçäni bile gözle, gönle. Yok sazla.
Indi iki ýanyň. Ha, düşdi.
Bilýäňmi, öňki döwürler şeýle üçür çalyp, zat edip, Aw. kynlaşdyryp, bu wapşe kyn däl, şul öwreneniň. Waý, o diýýäň-ä kelem aňsat ekeni. Men o Hawa. gara pirog bar ejeňe bişirýärdi weli. Şo kynmykadyr öýdüp ýörüpdirin. Ýog-eý.

Primerno göz çen bilen etýän, soňky döwrana şeýleräk goýýan özümçe. Aha. Şeýle oýýan, şu iki santydyr da. Gördüm. Şo taýna gidýän. Şeýle, o şeýle ýitirik gitýän. Düşdi. Ha, şeýle durmaz ýaly düşdüm. Ondan soň görýän, birden ýene-de almaly bolsa, ýene 40 aý.

Şu goýýalar açyk tokdan aýaly köýnek biçip daýdyp bir ýalyny alýan ekende. O meniň gören gyzym da şu biçip öwrenenimde ýok. Gönüdi. Gönüdi.
Panýatno. He? Hä?
Gowumy? Ýo bärde däl Emirhan. Çen bilen-ä ýöne şeýle. Na bärde. Hany bir ýerde bolsa.

Şeýle durmaly. Daşynda durmaly. Hawa, ýeň taraba, ýeň, hawa, ýeňe tarap durmaly, däde. Şu 11 santim, ana 11. Mhm. Şu tikin aýyrýas. Hawa. Tikin nämämizini belleýäs. Muny indi şu taýdan ýeňiň agzy näçe santim bolmaly, mysal üçin.

Şu arkasyna goltuk gerek. Öňüniň bilen yzynyň dikini deň bolmaly, hä, eginden aşak gelende. Deň, deň. Ine, öňem ýigrimi sekiz. Hä, oýamyza iň soň süýşýär-ä. Onuň bärde almalyja wytyçkaň bar. Wytyçka-da barmy?
Özümiz üçin onam almaly. Ýaly, soň ýazgylaşdyraýdyňmy?

Onam sekiz almaly bolýar. Hawa. Goý. Ana. Ana öň goýýardyk ana iki santymy sap. Hawa.
Goýýan.
Goýmasaň hem bolýar, ýöne men özüm-de goýýan. Hmm. Bä. Ana bärden hem onam görçen bilen 3-4 santy, 3 santam ýetik sere. Hmm. Ana. 3 santy bolar-la. Ana. 40 ýa.
Bu sata grudi tapýan. Näçe bu sata gruza? Meňki ýigrimi dokuz.
Ýigrimi dokuzda. Şunyajyk kiçijik bir dört santy ýa bäş santy ina. Şunyajyk witçki olam inçejik bolmaly. Şeýdip edäý diýýäňmi? Getirip gitýän çen bilen ýöne bir şunyajyk. Şo-da bildirýär. Goçy şol bar-a ine. Ýa, şeýle, ynha, şeýle bolup duranok. Birhili bar-a şeýle ýygnanyşyk gylyja bolýar, owadan bolýar. Goçy, indi men diýjek bolýanym bar-a, şu wysota grudingdakyny alan Witçkam bilen ýanyma oturdandakyn emeler hiç hili biri-birine päsgel berenok. Barybir düşün. Diňe boýuň oýnar.

Mähriban abalam ýanly köýnegiň biçilişi dikem soňam taýyn görnüşini soňky wideomda size görkezerin. Indiki wideolarda görüşýänçek hoş sag boluň.